a lante deus ar c'hlañioù. Deus ar pakeir?
Deus ar pakeir.
Gall had viz lann ar pakeir. Ah bon? Ah ya ya ya. War ar c'hlañioù...
A lann viz stroc'het pe viz heñv daoula. Ya. Benn viz ul amos a viz stroc'het ou gag lann viz ar c'herz. A viz, a viz récupère da greun gant ho parplu? Ah, na viz ul c'hoad. Ah non, non, non, monsieur Delroy.
Ha peche bet klevet an dra Me, me kad, kad vil had land bati ar marc'hadour en gran. Ah bon Ah ya, ya, ya.
Da mars, euh, lod lake, lake, lake land ba o warm gant an lag vi récupérer a gran, hein. Ha euh, au pakad de land natu an orno spécial Au landak, un dra speus klet Ou pak land.
Ya.

Vid Laglan, voilà. Ya. Hed o kadañ an ramneg gantañ. War Rojeir.
Voilà, ar Rojeir a-leizh. Didak ar c'hab a los ar rod, ale hop, al lann berzh vez war da traoù berzh kwa, mod. Ah, ya. Mod get, me boudio pak lann, o warem lann, o pak el lann. Non, ma- dra meche bet gwir-hont bet de- deus ar pak de na daou model, eh. O pak ed ed, o pak dun, o pak tiec'h, o pak euh, Hag echel, peseurt mat digouez an traoù pe oa o, o, o veur c'hal?
O veur c'hal? Ya. Ya, ben, lar peus hein. A veur zo klazal, ar ma tout. A vije sikour da? Yo, a-du zo yo, war ampagn vez sikour da a veur da all hein. 'vit fourrut ma gueul ha diañ ma mad e dreiñ 'vit lakaout warno tra da vezañ sikour eo dal da zigaset ar vezañ moskvañ. Me hag ar re gozh ouie a jeu a peu pred eus an dra-se zo bon. Ha petra vit get doc'h le placenta? Ha duel, duel a veuc'h, duel a lue. Ha le cordon ombilical, hemp na an anv? Met beil.
Ar beil.
Tro ar pezh a beil, tro ar pezh e beil dont. Hag un dra 'vis lard kerkoulz 'vit an dud. Un dra-se evit d'an dud Vilardia, distag en holl ar elodell a bell ma fenoz quoi. Et dans Mos Villard, Ha oa ti o, o mekanik de c'hall a-saout an draz m'eus klet. oh ya, mais bon, Petra oa an draz just? une veleuse quoi, viget o vele, ya, mais oh bon, bon, bon, bon, un draz, euh, un draz oa, ma pesoan gwechel, oa, ma tren oa daou bi digouet doar traoù amos met un tamm o añjaio a rel oan ket mat met re va zaoù-ne. Petra peus lâret?
De c'hrevenez.
Ah ya.
Da mars me me suis duel met kle meus me dad lâret ar reiel o ya o lec'h les années 45 diwaller 45 Ben an oa komañs an dud euh, da war-lerc'h ar brez oa deuet kalz traoù. Ya, oa ket. Ha an dud na vo bouj un tamm, ar re oa war noad, oa bet bar brez, oa bet prison, il y en a deuet ba blehel pesammo ba sien traoù. Ya, ya. Ha da digas euh, Traoù modern. soñj o ne ba, ba, ba vro ma pesan. Hag euh, a pezh oa a pezh na gret e komañs da ameliorañ ar ar ras a zaou. Ya.
Duchel oa kemer en tamm o... Zo la- dru?
Ya, zo ru euh, pi, pi, pi breton tamm ha... peuh, melanj tout a vraso. A Cernam vi viskas a veurt un taro, un taro pentirnio da, vel on tepata, a rae o lue da an tamm de gou vichen taro machin euh, oa ket raspet, a rae o lue da, euh, de rev a veur kwa. hein. Ya. Ah, vidauko o veleuz badreñv, o veleaz. A ya, me a veleaz te had a chesh anao a torri a bassin deus a veur, ben, pa keme lar anezhi a profit anezhi war-lerc'h. Ah, ya. Ha mos oa, Trist oa. ah ya, ha mos oa digout ya. Ah. Hag dud ne commence de- de- d'ameliorei ar raso al lueoù. Peter eo an deuob ouzh un tammad bihanoc'h aesoc'h. Da all, sed oa ket la Kastum. Ar Zodolstein a rez c'hall aes, hein, me 'meus bet gweld o Wörcholstein c'hall Ah, ya. ifun, ifun. Mais ar re a vel re honoré ar barpakailh ar re n'on ket sañras e ret blond d'Aquitaine pe Charol n'eo ket Charolais an anv all neuze. Mais ar re zo all o hun a daen bezañ da wel, hein. N'eo ket e Montbéliard?

Ya, ya. Me 'm eus kalz kamarad war ar maez a c'hell ar c'hlen en ma tren kant buc'h na ket eo war-dro, hein. Debrouilh. Ar raz zo aet hag a selection, welez on tard o seleksionet gant d'ar reproduction a vije lakaet da mont ebet. Ha pe oa marv al loueur? Petra 'vis lâret? Al vo morne, quoi.

a rez wiskaz a-wechoù a-gazeg da marc'h, memes mod un tamm marc'h-kampagn a raio mell-heuvell deoc'h ale grev a-gazeg n'oc'h troiñ evit get c'hoazh. Met tiez ar yerzhig n'oc'h labourat oa tiez re riskl. Mui a oa pe oa komañs an trakteurien oa dav bet c'haret ar yerzhig labourat da gaout he beugn pe reiñ he c'hetoù. A ya.
Na tiez he zañpañs he tro ar enerji utin. Un nebeut eo brofite tout hag un nebeut viz pellec'h c'hoazh via gaz da zigas naon endeo quoi. Ah ya, gwelloc'h c'hoazh euh, lak au gaz hag des labours, toi. Exact. Ah bon Ya. Un inverse deus a deus a, a, Ar chevod-sell kwa. Ya. Ar rez euh, ne fait dañjer a-wegad me ar chevod-labour ma labour ket diwall. Diwall, diwall, diwall.
Oui, un tiet. Ah, eo. Mais bref, goude, goude en zo bremdo de chevod-labour ha labour te he kalz vinraz avait heubeun avec la casgade ablamour ras nous améliore hag euh, toute la génétique n'en lak en place de ziwall de paskaoù ebet re vras Ya. na re kosto deus an oan-devo kwa. Ha d'er puchell, eh ben, ar marc'h eh oa ar gaz er chouk eun deiz, hag eh oa tu ras benn a founarien, met neubeut benn benn oan prest d'an oan-devo, eh ben, oa o sakre luron. Ha ben ouais, hag o gaz, hag, eh, o gaz n'eus nerzh, hein, o, o, o gaz, hag eh, me meus deuet lan, ma ti, ba lec'h mar chom bremañ, ti Ya. Dichou, tad Gabi, c'est, memes mod, eh. Neuze em eus soñj d'ar c'hanañ on peus young on bet gant me dad ba hent sikour anezhañ Dramneg parce que war c'hampagn omp e Kourem quoi ya ha tad Gabi o vont da droiñ mailh met matje mat-nez matje mat-nez deut aet e vennez d'an vennez war-dro mont da dietal hemañ ma traoñ moa mont tolañs a-benn eñ oa deuet oa hi hon da zigas un nebeud quoi ha ma tell he dreiñ barvar gant Moskoe Ha Net-e-Galli, tad Bernard a oa deuet eo. Ha te ket nebeut ar re gozh war eeun, met poulz na hi. Hardi, hardi, e Bethernam dai pet a gwazhioù ba'n tu dibarzh. Ha divor war-lerc'h hemorragia intern ha marv. Ah oa marv. Voilà.
Un dra zo le malheur des, des, des chevaux de labour da Mars. Ha vez ket get euh, des césariennes oa ket deuet ba'r mod c'hoazh. Un dra zo oa les, les velveged, an dra Diouzhtu les après-tracteurs pe oa deut trakteurin Ya. Tiens, toi, Ampagn, un dud zo eo un nebeud tierzh de la bourd. Blanc. Ma hadre re boan de duer zo, o dier a viz re o nebeud da garg a ya, mais euh, la casse oa de vounz. Hein. Ya. Oh là là là là.
C'est le bet fin tout dun a comprendre dra a eo. A oa deut les scientifiques nen de, de war-dro a vi, vider na ras, oa, oa, oa duellet de La génétique veulent vedere. Ya, ya, sélectionnat doa quoi. Bah, tu as, ha diwall surtout de, de insémie, ne vid eo ar lec'h, eo vid, vid insémie, na pezh profond, hein. Vit je là, biquette da gazeg, mais bon, sens de gaou nebeul bihan, quoi. Yeah. Parce que la casse na, na travaux.